якынлаша. Шушы соңгы көннәрендә Пигамбәребез саләллаһу алейһи вә сәләм аеруча да уяу иде. Хәм әйтелә Гайшә радыяллаһу анһәдән, Пигамбәребез саләллаһу алейһи вә сәләм соңгы ун көне җиткәч үзенең изарын кысып куя иде. Изар дигән сүз ул инде билбау сыман. Ягъни Пигамбәребез саләллаһу алейһи вә сәләм аеруча да шушы ун көнне игътибар белән, аның төннәрен намазда, гыйбадәттә үткәрә иде.

Иң беренче Коръәни Кәримне Кадер кичәсендә иңдердек, ди. Һәм, беләсезме соң, Вә мә әдеракә, ягъни кем белә, нәрсә ул Кадер кичәсе? Кадер кичәсе ул мең айдан да хәерлерәк. Һәм шушы кичәдә Аллаһының рәхмәте белән Тәнәззәлүл мәләикә, ягъни җир йөзенә фәрештәләр иңәрләр. Вә руху дигәне Һәм алар белән бергә, әлбәттә, фәрештәләрнең олугы булган Җәбраил галәйһиссәлам дә җир йөзенә иңәчәк. Һәм шушы Кадер кичәсендә шушы фәрештәләр иңеп, Сәләмун һия хәттә маталә'ил фәҗр, ягъни таң беленә башаганчыга кадәр, фәҗер булганчыга кадәр, инде шушы кичтә, шушы кичәдә иминлек булыр, җәмәгать. Егерме җиденче Рамазан төнендә шушы Кадер кичәсе булу ихтималы зур. Ләкин Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм, Шушы Кадер кичәсен так көннәрдә эзләгез, диде. Ягъни Рамазан аеның соңгы ун көнлегендә так булган көннәр, егерме бере, егерме өче, егерем бише, Шулай ук егерме җидесе һәм егерме тугызынчы кичәләрдә. Әлбәттә, җәмәгать шушы Кадер кичәсенең, ягъни Хайрум мин әлфи шәһр дигән бер өлеше бар. Бер кичә мең айдан да хәерлерәк. Мең ай, якынча 83 ел гомер. Шуңа күрә бер кичәдә кылган гыйбадәт, укыган ике рикәгатле намазыбыз Мең елга тиң. Шушы кичәдә укыган Коръәнебез мең ел Коръән укыганга тиң. Шушы кичәдә әйткән зикер-тәсбихләребез мең ел әйткән зикер-тәсбихләргә тиң. Шуңа да Раббыбыз Аллаһы Сүбхәнәһү вә Тәгалә безгә үз гомеребездә шушындый мөмкинлекне бирә. Ун көнне генә булса да сабыр итеп, Көннәрен уразада, төннәрен гыйбадәттә үткәрә алсак, инша Алла, Раббыбыз Аллаһу Субханәһү вә Тәгалә безгә Кадер кичәсе әҗер-савапларын бирсә, инша Алла, 83 ел көн саен, гомеребез буе гыйбадәт кылган әҗер-савап ала алырбыз, инша Алла. Ә бу нәрсә өчен эшләнә, җәмәгать, карагыз. Безгә кадәр яшәгән пәйгамбәрләр, Нух галәйһиссәлам, Ул инде 950 ел гомер кичерде дигән риваять бар. 950 ел буе гыйбадәт, 950 ел буе укылган намазлар, Аллаһыны зикер итүләр, күпме гамәл-гыйбадәт, карагыз. Күпме гамәл-гыйбадәт белән кыямәт көнне киләчәк Нух галәйһиссәлам. Ә Пигамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм үзенең өммәте турында Аларның гомере кыска, диде. Аларның гомере 60 белән 70 арасында, ягъни 60-70 ел яшәп, гыйбадәт кылган кеше белән 950 ел гыйбадәт кылып яшәгән кешенең гамәлләре, әлбәттә, җир һәм күк арасы булырга мөмкин. Ләкин Аллаһы Сүбхәнәһү вә Тәгалә шушы араны тигезләү өчен Һәм безгә күбрәк тә гыйбадәт кылу өчен Рамазан аен бирде, шушы Кадер кичәсен бирде, һәм шушы Кадер кичәсендә безгә Аллаһы Субханәһү вә Тәгалә мөмкинлек бирде, гыйбадәттә үткәреп, шушындый зур дәрәҗәләргә ирешергә. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә һәрберебезгә Кадер кичәсен табарга, шушы Кадер кичәсен гыйбадәттә үткәрергә насыйп әйләп, инде һәрберебезгә, инде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә һәрберебездән разый булсын, Раббыбыз Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә кылган изгелекләребезне, гамәл-гыйбадәтләребезне кабул итеп, һәрберебезгә